Ech begréissen iech dann zréck, endlech och op mengem Channel hei. Jo, d'Ness Mini ass endlech do, et geet dann haut och un domadder. A während dem ganze Video ass schonn en éischte Let's Show einfach, deen ech iech weise mat vun engem Spillchen. An ech ginn en Update, wat soss op mengem Youtube Channel geschitt déi nächst Wochen a Méint bis Mäerz 2017. Gesitt hei, Ness Mini, sou huet 30 Spiller drop installéiert. Eenzegen Hoken, du kanns soss näischt drop installéieren, mee ech mengen awer fir 60 Euro maximal, wou ech se kaf hunn, si sou 30 Spiller op enger klenger weeneger Konsol zimmlech praktesch. Dir gesitt hei puer random Nimm, déi ech elo grad hei duerchswitchen, duerchkontrolléieren. Deen een oder deen aner gëtt als Let's Play méi seriö geholl, deen aner gëtt als Let's Show gemaach a mir fänken haut mat engem Let's Show un, wou ech bëssen och de Kanal och wéi gesot erziele wat elo kënnt. Hei ass et den Dokter Mario, gesitt der et? Dee weisen ech iech haut. Dat Spill ass 1990 erauskomm an et geet drëms einfach Pëllen richteg ze plazéieren, dat mer déi dräi Mikroben hikréien. Dir gesitt, eliminéieren, pardon. Dir gesitt et, ee Spillermodus, zwee Spillermodus, ech hu kee Kolleeg haut nieft mer, dofir sinn ech eleng. den Dokter Mario an der Praxis. Dat héiert sech och schrëpp komesch un. Mä mir gi mol kucken, wat den Dokter Mario eis esou gëtt géint déi Mikroben. Et ass Wanterzäit, et ass aarschkal dobaussen, mir sinn all krank. Dir gesitt hei, wéi vill Laven et ginn. Et ginn der am Ganzen 20, wat s de méi héich gees, wat natierlech méi komplizéiert gëtt. Mir fänken haut mam Level Null Null un, maachen einfach Medium, fir et e bësse méi chillimilli ze halen. An d'Musek ass natierlech Viewer. An do gesinn mer halt den éischte Level ass, géif ech mol behaapten, keng Erausfuerderung. Mir kucken eis dat Ganzt un a mir maachen elo hei mol, wéi dir gesitt, de System. De Bildschierm ännert sech net vill, just bannen déi kleng Këschtchen ännert sech dann. Hat sech e bësse schlecht gemaach. Mais bon, woubäi, sou schlecht war et net. Mir hunn eng kleng Wombo Combo hei gemaach. Jo, eSports made in Luxembourg, ne, dass real, oder? Hat mer scho, mä war eng versemmelt. Mä jo, Dir gesitt, Viren, et waren der elo en Ufank net vill, an pro Level steigert sech dat einfach erop. Méi ass et do net ze soen. Do ass nach ee Mikrob, dee mer do musse wechhuelen, an hu mer d'Gripp, déi éischt Grippewell iwwerlieft. An jo, do hu mer et. An zack. Et gëtt elo vu Level zu Level mi schwiereg an ech mengen ech fänken dann einfach un fir meng Updates vum Channel ze annoncéieren. Den 20 Dezember geet mam meeschte Let's Play erëm lass. Et ass de Modi vu Mario Bros deen op der nes Mini Let's Played gëtt. Ech hunn dat hei och als Test opgeholl eng Kéier fir ze kucken ass déi Konsol Worth oder net. Et gëtt 8 Pads bis 16 Pads, et hänkt wierklech dovun of, ob ech vill verréieren oder net. Mee dat wäert bis äh, Schluss vum Joer wäert dat de Let's Play sinn. Dir gesitt hei erëm eng Combo, déi ech rappen. Also soll ee soen, dat Spill, d'Spiller vun deemools wären näischt gewiescht. Ja, ja, ja, ne? Dat ass dat éischt Spill, dat gëtt och vum 20. Dezember e bësse méi duerchgefreakt. Gëtt elo e bësse virproduzéiert an deenen 10 Deeg, déi nach bleiwen. Freet Iech drop, et wäert et derwäert sinn. Vill, vill, vill Rage Moments. wäert et wahrscheinlech dra virkommen. Et ass jo wierklech och e Spill, du kanns déi ganz Zäit ofkrazen, well s de kee Speicher hues. Spiller vun deemools eben, ne? An hei geet et virun mat de Mikroben. Also Dir mierkt och, wisou ech dat hei elo als Let's Show éischter maachen, dass Dokter Mario geheit seng Pëll eraus. Ech muss se just richteg sortéieren, that's all. Do ass net méi vill ze maachen. An ja, dofir schreibt mol Kommentarer si du nach Level déi iewe gär wéilt gesinn, wat ech déi uspillen, da gi ech nach en zweete Video hei rausbrénge fir Dokter Mario. Ähm, wat ech da kann erzielen, ech hunn e Bichelche kaf, dat heescht Playing with Power Nintendo NES Classic, also en offiziellt Nintendo Bichelchen. Da kann nach eng aner Geschicht erwähnen, dat ass d'originalt Buch, ne, dat anert an der Belle Etoile ofgelaf ass mat Fake, dofir ginn ech net méi an, ech wollt nach e Video maachen. Mee nope, dat ass mer net dowäert. Wann aner Let's Player mengen, se musse sech domat nach vill befaassen, good luck, have fun. Ech sinn do mam Thema duerch. Mir si schonn am zweete Level. Ech maachen och hei véier Levels haut an da geet et scho bal duer, well dat wäerte bal erëm eng Véierelstënnche ginn am Ganzen, dat den Upload net ofkraazt. Déi Spill hunn ech iech schonn annoncéiert an da geet awer direkt den zweete Januar virun mat engem klenger Iwwerraschung, géif ech mol einfach behaapten, well dat Spill, Hat ech net vir annoncéiert oder ech hat dozou ewer geschwat, soll ech et maachen, soll ech et net maachen? An et gëtt elo schlussendlech gemat, dass den zweete Januar 2015 erauskomm, mengen ech, war et, jo. Op der Wii U natierlech nach eng Kéier, och wann déi Konsol als dout vun Iech heiansdo geschwat gëtt, oder gesitt Der, ech hu mech schonn eng schéck Combo gemaach, soll Der ee behaapten, dat Spill hätt näischt mat E-Sport um Hutt, Nintendo hätt näischt mat E-Sport um Hutt? Um Gaming Café ass d'Konsol ëmmer do, wann och net vu mir vläit ëmmer. Mir kucke lo wéi den Hype ass, ka sinn dat just eng Konsol hei oder do steet. Do hu mer en Trick gesinn, ech eliminéieren déi eng Mikro op an ech setze déi aner schonn déi nächst drop. Datt do gëtt bësse wischiwaschi gemaach, Dir mierkt, iwwerleeën a spillen ass net sou evident. Datt do maachen ech mol esou an eng Kéier esou. An zack, zack, weg domadder. Et bleiwen just erëm nach déi zwou Mikrobe vun do. Oh, deen do ass och scho gutt fort. Dir mierkt, et geet hei rucki zucki. Dat zweet Spill, sidd gespaant, den zweete Januar gëtt dat dann offiziell op der Wii U Let's Played. Domat hate mer déi och gepackt. Da geet et elo virun mat dem drëtte Levelchen. Also Dir mierkt de Schema, ech weess net, gëtt dat Spill iwwerhaapt Let's Played? Ech denken net, mee wann dir elo sot do vun deenen 20 Levelen, du solls der dee leschten eng Kéier weisen, kann ech eng Kéier eppes maachen. Wéi gesot, d'letzt Shows, déi ginn éischter an är Richtung, wat dir gär wéilt gesinn. Ness Minispiller lëschten ech och eng Kéier an der Videobeschreiwung all op, géif ech soen. Da kënnt der do do nach erauspicken, wat der onbedéngt wëllt gesinn, dat wat ech bis zum Schluss soll probéieren an do net verzweifelen an ronderëm kräischen etc. Do ginn eng Partie, ech erwähne se net, well ech schaffen einfach den Aab Eenzer och net, dat ass, dat muss vill laang spillen, ewéi déi letzt Show maachen a sou. Nujee. Jo, hei verbocken ech e bëssen oder och net. Ja, d'Show gëtt schei ofgemaach, mä den Dokter Mario 1990 erauskomm. De System ass am Verkloen, Mikrobe mussen eliminéiert ginn, eng Grippeepidemie muss zerstéiert ginn. Ass awer och rezent de Moment erëm mam Norovirus, oder wéi d'Geschiss si heescht, mä bon. Sou ech mol geduecht elo fir de Wanter fängst de mat dem Spillchen un. Ech hunn elo e bëssen déi lescht Deeg och ze di gehat, mee ech hunn och ab und zu eng Ronndche missen Dokter Märe spillen, well déi Musek déi hei erzou am Hannergrond ass einfach genial. Termtastic géif ech jo bal soen, ne? Wa mer deen hei Level virun hunn, fäerdeg hunn besser gesot, dann erziele ech lech elo nach alles Nächst. Kënnt Dir mierkt erëm, do hunn ech meng kleng versemmelt, mee dat ass och e Witz bei deem Spill hei. Et sinn Déi gutt Leit, déi dat duerchwierke schonn zënter 26 Joer, géif ech behaapten, déi maache sech express Feeleren, fir dat ze trainéieren, dann fir do erauszekommen aus brenzleche Situatiounen, géif ech einfach Lëtzebuergesch erwähnen. Also huet ee Spaass domat, dat do ass och e Spill, et kann am One vs One gemaach ginn. A wien am Gaming Café keng ze dinn huet, dee ka jo eng Kéier soen, wann d'Last Minute do ass, fir en Eent un Eent ze maachen. Ja, Gott, wat man ech do? E freut et einfach net. Äh, lemmer de ganzen Pad e bëssen anstäneg hikrut. An, äh, lo wësst och, wieso ech awer och kloer soen, et gi méi Let's P- äh, Shows gemaach. Dat ass eppes Neies op mengem Channel wéi Let's Plays. Mee verstees de, Dokter Mario, dat kuckt och net honnert Mol no. Dat ass elo déi hei Véirelstënnchen, déi wäert ech schonn, entschëllegt, do sinn d'Viren, ne, déi wäert ech mat engem Ecrou wou anescht sinn, mam Bild, dee lächelt just no, wat deen nach ronderëm spackt. Wéi soll ech soen, kuckt een net laang, that's all. Dierf e klenge late Showpad emol schonn op d'mannst. Kucken ech, wéi den Interessi ass, ob de sot, Hey, spillt nach Level 7, Level wat weess ech, den 20 nach eng Kéier, bis de kräiss. Dat dauert eben dann ëmmer e bësse bis ech do en Input vun iech kréien. A mir sinn elo mëttlerweil bei méi Projets ukomm. Mat engem Channel, ech hat jo am Februar ugefaangen erëm. Ech wäert elo. Och an dësem Video an op engem Youtube-Channel eng Projekteliste aféieren. Et gëtt en Excel-Sheet, en Drive-Sheet, Drive Excel-Sheet, sou nomme mer et, wou ech eben opschreiw vu wa bis wéini wat gelaf ass. Fir mech och eng kleng Kontroll, wat ech iwwerhaapt sou gesufft op engem Youtube-Channel, fir och eng kleng Overview, wou der Playlist direkt verlinkt gëtt. Well mir wësse jo all, am Mäerz 2017 kënnt eppes eraus an do wäert ech och e bësse mat dobäi sinn, wann d'Spiller net erëm ze grouss sinn. Mee jo, mir si gespaant, wat do kënnt den 13. Januar. Do ass déi helleg Pressekonferenz oder Presentatioun vun Nintendo, wéi s de wëlls nenne. An do kucke mer eis dat ganz einfach u, géif ech soen. A bis dohinner hunn ech et och gefëllt. Ech géif bal soen, ech hätt bis Februar, Mäerz meng äh, Projektliste da gefëllt de Moment, wann een et sou kann nennen. Et gëtt och keng elo, déi ech beim Erik Copy and Paste nach méi eng Mat menge klenge Billercher, déi ginn do dragefüügt, wëll et sou lues hunn ech de Problem mat mengem Wanneruewen, et gesäit shitty aus, wann et sou kann ännere. An hei gesäit och shitty fir mech aus. Wat man ech dann do? Et ass einfach fir ze katzen. Dat Spill, ech hunn Dir déi an d'Häerz geschloss. Oh, ech hunn d'Hickroots, holy shit, muss mer just nach eppes dohi kréien. Ja, also wann der och wirklich Spieler huet, ech löschen se am Video selber op. Dann machen wir Spiel Spilli an der könnt ihr op der Gaming Café alles spielen. Nes Mini Hyper ist jo garantiert mit dem ganzen äh, wie soll ich so äh, die Preise halt Wochepreise se op Deitsch wie se op Lützburg Steps huet äh, Lützburg so die äh, Asozial Präisser ne fir Virwërter fir ze hunn. Nintendo war e bësse blöd, huet wierklech, ech mengen fir Frankräich hat en just 100.000 Konsole virgesinn am Land selwer fir ze produzéieren. Jo, an du koum de Misär eben, dee mer och elo hei gesinn. E kréit déi schäiss Mikroben do net lass. Esou ass dat. Et gëtt awer elo alles noprozed produzéiert. Déi Leit, déi gären eng hätten, mussen eben e bësse gedëlleg sinn. Ech si gespaant mat der Switch, ob se Feeler d'maachen. Hunn ech hei en Trick erëm gemaach, ech géif schonn eng rout dee plazéieren. An ech ginn erëm eng rout drop plazéieren an der Miss, mat geschwë gemaach hunn. An da kann ech op nach een weidere Projet agoen. deen elo och niewebäi ëmmer wäert bësse lafen. Et gëtt och eng Richtung Let's Show dann méi gemaach. Ech ginn, wëll ech net ëmmer weess, wéi elo an der Zukunft virugeet, gëtt ni gëtt net méi esou Let's Play riit duerchgemaach, mee éischter Let's Shows. Du hues nach elo esou d'Laune, dat elo eng Kéier ka soen, esou elo geet se duer. Dat war et. Den Drëttel awer lei ass gemaach. An ech géif soen, dann kënne mer dat drëtt Spill, wat ech elo iech annoncéieren. Et ass och op der Wii U. Et ass als Download méiglech, mee mëttlerweil meng ech och als Disk. Et ass Minecraft. Et gëtt ee Let's Show vum PL-Server, dee mer deemools opgebaut hunn, dee bëssen an d'Vergiesslechkeet geroden ass. An ech weisen iewen esou och een, zwee, dräi, véier Parts, wat do alles gemaach ginn ass a wat an Zukunft vläit nach gemaach gëtt. Mat dem engen oder anere Gastkommentator vläit derbäi, wie weess. Do wäert ech nach e bëssen hoffen, dat do e puer Leit derbäi sinn. E bësse mer erklären, wisou se dat Ganzt gebastelt hunn, esou dat do huet och geklakt, geklappt, geklackt. Et klackelt och bei mir geschwënn hei. Mä jo, dann hutt der se elo. Projezéieren een nach méi speziell den zweete Projet, deen ass, do muss ee lech e bëssen dru ginn, wann der meng Videoe gekuckt hutt, da wësst der et, da kënnt der e bësse roden. Mee och wann d'Wii U als dout erkläert ginn ass, ech wäert nach eng Kéier Wii U erausbréngen, Wii U-Spill erausbréngen, wat Kuerz a knapp a knackeg ass. An déi Projektliste wäert ech och kucke wat et sou gëtt. Nintendo Switch gëtt sech kaf. Et ass eben elo just nach d'Fro wat do endlech erauskënnt. Release Spiller, ech häert de bëssen dat ech hei no hei sëtzen an ech ka bis wat weess ech wéini nach ëmmer näischt Let's Playen. Dofir den SNES Mini ass gutt dat se do ass. Mäi Youtube Channel gëtt gefëllt. ISL geet nach ëmmer wéi gewinnt viru. Mario Kart Demo kënnt eemol de Mount raus. Mee nes Mini wäert e bëssel op Majoritéit kréie fir d'Spiller e bëssen duerch ze kréien. Sot mer wierklech wat als nächst huet gesinn, Dokter Mare gi ech op nach en zweete Part fäit dronhänken an dann ass äh, gutt oder Dir sot wierklech alle gute sinn, sinn guten Dinge sinn 3 soll ech et maachen? Wisou net? Et läit un Iech. Mee ech fannen einfach och déi Musek ass herrlech. Déi gutt al Retro-Zäiten, ech selwer hunn se mam Game Boy ni kënnen. Ech si um Game Boy opgewuess, ech hunn elo ni eng nes gehat, ech hunn ni eng N64 gehat an eng N64 hunn ech mer mëttlerweil zougeluecht, mee wäert ech net kënnen ophuelen, well meng Elgato HD ze vill HD-méisseg ass, kann ee bal soen. Jo, dat ass dat, et geet hei nach virun, ech mengen awer geschwë misst mat. Gekrut hunn déi 4 Viren do ze zerklappen. Da waren es nur nach 3 an da gëtt deen nächste gëtt och nach e bëssen destroyed. Jo deen do deen battelt do erëm dat zerstéiert gëtt dee bloe Virus an weg domat. Muss ech eng Bewäertung fir dat Spill hei ginn? Ech mengen et ass einfach e coolt Spill, Tetris Konkurrenz géif ech et behaapten. Äh, ja, schreibt mal Kommentare, wat dir vun dem Spiel haalt. Ech sinn gehypt, ab und zu, wann ech just keng Steen oder geht. Dip, dip, dip, dip, dip. Die ganze Zeit, also, ech sinn davon, vun de Viren betraff. A wann de Raff schon schreift, ech mengen, du hues e Virus, Ben, dann äh, heescht dat näischt Guddes, so, hei hun mer et och geschwënn. Dann dee leschte Virus fir haut giff ech soen. Wann Froe sinn, stell se. Et gëtt elo alles gemaach, den Channel gett erëm on fire an hat elo e bëssen eng Paus. Besser gesot meng Stëmm hat eng Paus, si jo nach Video komm gewiescht déi och vill Views krut hunn, hunn ech fonnt gehat. Mee da maache mer elo virun. An jo, hei maache mer da elo de Schluss geschwënn. Natierlech, dee Dokter Mare gëtt och net gären déi Pëll Nist gehäss, wéi dat sou oft de Fall ass. Mee dat do misste mer gläich ikruten. Oder och un net Dokter wat maan ech do? Da wärst och wisou iwwerleeën a schwätzen, dat geet gläichzäiteg net sou gutt. Ech schreift mer nach an d'Kommentarer, héiert der den Sound vun der Tele? Well dat ass den Noodeel un der nes Mini, d'Controlleure sinn zimmlech kleng, also d'Kabele sinn zimmlech kleng. Ech pësche wëttwiertlech un der Tele drun. Kucke mer do nach seng Iwwerleeë, wann e sot, et ass fuerchtbar, ech spill lautlos oder esou, dann maachen ech dat fir déi nächst Videos. Dat ass dann eben dann och en Test fir d'Datei gewiescht, wéi d'Qualitéit vun enger nes Mini Opnam ass. An ech mengen, dat do misst ech elo hikréien, fir ze finishen. Voilà, dat war et. Merci fir d'Nokucke, bis déi nächst Kéier. Ciao, ciao.